Essalawmaleýkim hormatly adamlar, mähriban ýaşlar! Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz bu günki günde hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda sporty hem-de bedenterbiýäni ösdürmeklige berýän uly-uly ünsüniň hem-de durmuşa geçirýän uly özgertmeleriniň netijesinde sagdynlygyň hem-de ruhubelentligiň ýurdy hökmünde bütin dünýä ýaň salýar. Elbetde, ýurdumyzda şeýle amala aşyrylýan uly özgertmeler biziň ýaşlarymyzy diýseň begendirýär hem-de guwandyrýar. Ine, şular dogrusynda biz şu gün söhbet etmek üçin, pikir alyşmak üçin ýaşlarymyzyň birnäçesini studiýamyza myhmançylyga çagyrdyk, häzir men olary siz bilen tanyşdyraýyn. Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyby Söhbet Gurbanalyýew. Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby Orazgeldiýewa Ogulaý, Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň okuwçysy Ataýew Seýitmyrat hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň hünärmeni Tüýliýewa ene. Mähriban ýaşlar, biz sizi gepleşigimize hoş gördük. Häzirki wagtda biziň Türkmenistan döwletimiz Dünýäniň iri-iri halkara guramalarynyň birnäçesi bilen hyzmatdaşlyk edýär. Olaryň iň esasylarynyň biri hem Birleşen Milletler Guramasy. Hormatly Prezidentimiz muny ähli çykyşlarynda uly buýsanç bilen belläp geçýär. Ine, häzir söhbedimizi siziň bilen dowam edeliň. Ine, häzirki wagtda Türkmenistan döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň birnäçe guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär. Olaryň esasy ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biri hem Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasy. Häzirki wagtda ne Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasy bilen bilelikdäki işjeň hyzmatdaşlygy esasynda Aşgabat şäherimizde hem-de ne Mary welaýatynda, Mary şäherinde Ýaşlar merkezleri döredildi. Şol Ýaşlar merkezleriniň esasy maksady barada özüňiz ne şol guramanyň bir hünärmeni hökmünde bize tomaşa edip oturan ýaşlara aýdyp beräýiň.
Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasy dünýäde ene we nesil saglygyny gowulaşdyrmak hem-de ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş öňe sürmek, bu guramanyň esasy wezipesi bolup durýar. Ine, aýdyşyňyz ýaly, talyplarymyzyňam aýdyşlary ýaly, ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen ýaşlaryň sagdyn durmuş alyp barmagy hem-de, wagtlaryny peýdaly geçirmegi üçin uly işler amala aşyrylýar. Şolaryň hatarynda hem öten ýyl Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gaznasynyň hyzmatdaşlyk çäklerinde iki sany Ýaşlar merkezi açyldy. Biziň paýtagtymyzda Aşgabatda hem-de Mary şäherinde bu merkezler açyldy. Bu merkezleriň esasy wezipesi, elbetde, ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş öňe sürmek. Bu hem hormatly Prezidentimiziň. Ýaşlar üçin edýän aladasynyň miwesi bolup durýar. Ýaşlar barada gürrüň edemizde, ýetginjekleriň nesil saglygy aýratyn we möhüm mesele bolup durýar. Ýetginjekler döwri bu çagalaryň fiziki, psihologik, aragatnaşyklarynda üýtgeşmeler bolýan döwri. Şonuň üçin ýetginjekler şu döwür aýratynlyklaryna üns berlip, gerekli maglumatlar ýeter ýaly biziň ýurdumyzda dürli hyzmatlar hem döredilýär. Şol hyzmatlaryň arasynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagat ministrliginiň gollanmagynda Nam telefon hyzmatlary döredilendigini belläsim gelýär. Ýetginjekler hem-de olaryň ene-atalary bu telefon belgilere jaň edip, lukmanlar hem-de psihologlar bilen özüne gyzyklanýan meseleler boýunça, käte hiç kime aýdyp bilmejek pynhan syrlary barada özüni tanatman, Maslahatlaşyp bilerler bu lukmanlar bilen. Pursatdan peýdalanyp ýetginjeklerimiz bilen, ýaşlarymyz bilen bu ynam telefon hyzmatlarynyň belgilerini ýatladasym gelýär. Mähriban ýaşlarymyz, Aşgabat şäheriniň ynam telefon belgisi. Togsan üç, segsen togsan üç, Mary şäheriň ynam telefon belgisi, iki, altmyş alty, on bäş, Daşoguz şäheriň ynam telefon belgileri, üç, altmyş alty, togsan sekiz. Ýurdumyzda täze açylan ýaşlar merkezlerinde alyp barylýan işler barada biraz gürrüň beresim gelýär. Bu ýaşlar merkezinde Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy hem-de ilat gaznasynyň hyzmatdaşlyk çäklerinde ýörite taýýarlanan ýaş oglan-gyzlar sagdyn durmuş barada tejribe sapaklar okadýar. Şeýle hem bu ýaşlar merkezlerinde kompýuter hem-de daşary ýurt dilleri sapaklary mugt okadylýar. Mähriban ýaşlarymyz! Eger bu ýaşlar merkezinde geçýän çärelere, sapaklara gatnaşasyňyz gelýän bolsa, onda ynha biziň Ýaşlar merkezimiziň salgylary. Aşgabatda ýerleşýän Ýaşlar merkezimiziň belgisi togsan üç altmyş alty ýigrimi bäş. Mary şäherinde ýerleşýän Ýaşlar merkezimiziň belgisi ýedi on iki ýigrimi dokuz.

Indi häzir ene söhbetimizi siziň bilen dowam edeliň. Bedenterbiýe we sport çäreleri bilelikde elmydama zyýanly endikleriň bir öňüni alyş çäreleri hem yzygiderli ýaşlaryň arasynda gurnalyp durulmaly diýip, hormatly Prezidentimiz aýdyp geçýär. Biziň Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiz bir ynsanperwerlik syýasatyny alyp barýar. Ýaşlaryň şu zyýanly endiklere baş goşmazlyklaryny gazanmak, hormatly Prezidentimiz degişli gulluklara, ministrliklere, jemgyýetçilik guramalaryna elmydama öz tabşyryklaryny berip durýar. Şu ýaşlaryň arasynda köpräk wagyz-nesihat işleriniň geçirilip durulmalydygy, gurnalyp durulmalydygy barada aýdyp geçýär. Ine, öz ynha, guramaňyzyň şular dogrusynda alyp barýan işleri barada bize aýdyp beräýiň. Ýaňky belleýşimiz ýaly, Ýaşlar merkezimiziň maksatlarynyň biri, sagdyn durmuş, ýaşlaryň, ýetginjekleriň arasynda sagdyn durmuş wagyz-nesihat etmek. Tassyklanan ýyllyk iş meýilnamasy boýunça Ilat gaznasy hem-de Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy bilelikde dürli welaýat, etrap mekdeplerinde hem-de edara-kärhanalarynda, Sagdyn durmuş wagyz etmek boýunça dürli çäreler gurnalýar. Ýörite taýýarlanan ýetginjeklerimiz bar, olar lukmanlar hem-de psihologlar bilen bilelikde sagdyn durmuş öňe sürmek baradaky tejribe sabaklara gatnaşýarlar. Olar öz işlerinde ýetginjekleriň nesil saglygy, zyýanly endiklerden daşda durmaklygy, hem-de şoňa meňzeş meseleleri gozgaýarlar. Ýaňky belleýşimiz ýaly, ýetginjek döwri bu sagdyn durmuş barada wagyz-nesihat olara gaty uly täsir edýär. Eýýäm ýetginjek döwründen geçensoňlar ýaşlar bu ýaşlar merkezlerine gaýdyp gelip, Ýaşlar guramasyna gaýdyp gelip, buýsanç bilen gürrüň berýärler. Aslynda ýetginjekleriň öz deň-duşlary bilen öz syrlaryny, öz aladalaryny paýlaşýandygyny, Ylym taýdan subut edilen, şonuň üçin ýetginjekleriň öz deň-duşlarynyň arasynda sagdyn durmuşy wagyz-nesihat etmeginiň uly ähmiýedi bar. Sebäbi olaryň gowy endikleriniň häsiýetiniň kemala gelmeginde uly täsiri bar. Gaty dogry aýdýaňyz.
Sag boluň, mähriban ýaşlar! Ine, şu siziň aýdýan sözleriňiziň, beýan edýän pikirleriňiziň hemmesiniň içinde Siziň hormatly Prezidentimize bolan bir alkyşyňyz, buýsanjyňyz, guwanjyňyz er-sargyç bolup geçýär. Muny eşitmek diýseň buýsandyryjy biz üçin. Sebäbi hormatly Prezidentimiziň amala aşyrýan işleriniň şu günki günde bir iş ýüzünde durmuşa geçýändigini, onuň aýdyň miwelerini berýändigini görmek, ol gaty bir tolgundyryjy ýagdaý, buýsandyryjy ýagdaý. Gepleşigimiziň ahyrynda ýene-de bir gezek biziň gepleşigimize gatnaşandygyňyz üçin, Ýürek buýsanjyňyzy beýan edenligiňiz üçin, pikirleriňizi beýan edenligiňiz üçin Size sag bolsun aýdýas. Elmydama Size işiňizde, okuwyňyzda, durmuşda üstünlikler gazanmagyňyzy arzuw edýäs. Hem-de ine gepleşigimiziň ahyrynda ýene-de bir gezek biziň ýurdumyzda alnyp barylýan uly özgertmelere bolan buýsanjyňyzy beýan etmeklige pursat döredýäs. Şu pursatdan peýdalanyp Gahryman Arkadagymyza, biz ýaşlar üçin şeýle mümkinçilikleriň döredilmegine, biz hem gelejekde Ökde eli ýeňil lukmanlaryň biri bolup ýetişjekdigimize, gelejekde halkymyza, Watanymyza iň bir gerekli ýaşlaryň biri bolup ýetişjekdigimize ynandyrýaryn. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, başynyň dik, tutan her bir tutumly işleriň rowaç almagyny arzuw edýärin. Sag bol.
Sport biziň ýörelgämiz sport bilen ruhum belent Arkadagdyr göreldämiz sport bilen ruhum belent. Sport hemmä berýär saglyk, Saglyk bolsa bardyr baýlyk. Ýaranymdyr mydam şowluk, Sport bilen ruhum belent. Eziz ýaşlar siziň ähliňizem ýaramaz endiklerden daşda durup sporda çagyrýaryn. Sport bu gözellikdir. Hormatly Prezidentimiziň biz ýaşlar üçin edýän aladalaryna müň kerem taňryýalkasyn aýdaryn. Menem geljekde saýlap alan hünärime ökde hünärmenler bolup ýetişjekdigime, türkmen sportunyň ösmegine özümiň mynasyp goşandym goşjakdygyma ynandyrýaryn. Hormatly Prezidentimiziň jany sag, başy dik, il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli alyp barýan işlerine rowaçlyk hemra bolsun! Sag boluň!
Paýtagtymyzda geçiriljek bäşinji Aziýa oýunlarynda ata Watanymyzyň sport abyny has ýokary derejede gorap, mukaddes baýdagymyzy münmegiň beýik basgançagyna parlatjakdygymyza ynandyrýaryn. Mähriban Prezidentimiz, biz ýaşlar üçin etýän aladaňyz üçin Taňry ýalkasyn! Sag boluň!
Biziň ýurdumyzda ýaşlar üçin uly aladalar edilýär, uly işler amala aşyrylýar. Şol döredilýän mümkinçilikler bilen peýdalanyp, biz hem öz gezegimizde, biziň ýaşlarymyz, neslimiz arassa, sagdyn bolup ýetişmegi üçin netijeli işler alyp barjakdygymyza ynandyrýas. Şu pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiziň ýaşlar barada edýän aladalary üçin çyn ýürekden sagbolsun aýdýan. Sag boluň.
Biz ýaşlar, hormatly Prezidentimiziň çuňňur parasadyndan kemala gelen şeýle nusgawy döwletde ýaşaýanlygymyza çyn ýürekden buýsanýas. Mähriban ýaşlar, Watanymyza guwanyň! Çünki Türkmenistan onda ýaşaýan her bir adamyň iň arzyly islegleriniň hasyl bolýan çyn bagtyýarlygyň ýurdudyr. Hoş sag boluň, saglykda görşeliň!